Duvarcınıñ aqıllı qızı Künlerden bir kün padişalardan biri halqnı toplap: Dünyada hattıdan-hattı, küçlüden de küçlü, tatlıdan da tatlı nedir? dep soray. Padişa bu suallerge doğru cevap bergen adamğa büyük bahşış aday. Özüni er kimden aqıllı dep sayğan baş vezir padişam demir er şeyden qattıdır, arslan er kesten küçlüdir, şeker er şeyden tatlıdır, dey. Padişa bu cevaptan qanaatlenmegen. Oñ yanına şu vezirden başqa daa çoq adamlar kelip suallerge özlerince cevap bereler. Lâkin padişa kimseniñ aytqanına qanmay. Bu haber endi aman-aman er yerge cayray. Uzaq köylerniñ birinde yaşağan bir tuvarcı da padişanıñ bu sualine eşite ve kelip öz qorantasına ayta. O tuvarcınıñ on altı-on yedi yaşlarında dülber bir qızı bar eken. Bu qız padişanıñ sualine eşitkennen Babasına, Babam, men bu suallerge cevap bereyim, lâkin siz padişağa barıp aytqanda, padişa bunı kimden ögrendiñ dep sorasa, menim aytqanımnı aytmañız, özüm tüşünip taptım dersiñiz, dey. Babası, Ya padişa qabul etermi, qızım? degende, qızı, Qabul eter. Tek siz menim aytqanımnı aytmazsıñız, dey. Duvarcı qızınıñ aytqanına razı olıp, Aydı, ayt baqayım, dey. Qız cevaplarını aytıp başlay. Dünyadan qattıdan-qattı atnıñ tuyağıdır. Küçlüden-küçlü yeldir. Tatlıdan da tatlı tildir. Babası bularnı ezberlep padişaha kete. İzin alıp, onıñ uzurına kire de, Padişam, emir etseñiz, siziñ sualleriñize cevap berir edim, dey. Padişa, Qana, ayt duvarce! dep, razılıq emirini bere. Padişam, dünyada hattıdan-hattı atnıñ tuyağıdır. Küçlüden küçlü yeldir, tatlıdan da tatlı tildir, dey. Padişa tuvarçınıñ cevaplarından qanaatlenip, Bu cevaplarnı saña kim ögretti, sen olarnı haydan ögrendiñ? dep soray. Tuvarcı özü bilgenini özü tüşünip tapqanını, iç bir kimseni mögretmegenini ayta. Amma padişa oña inanmaq isteymey. Eger sen doğrusını aytsañ, saña altın bağışlarım, dey. Hart padişanıñ zorlağanına dayanamayıp, doğrusını aytmağa qarar bere. Doğrusını aytsam, bu cevaplarnı maña qızım ögretti, dey. Padişa tuvarcığa bir torba altın bere de qıznı sarayğa ketirmesini emir ete. Tuvarcı evine qaytıp, qızına padişanıñ emirini bildire, amma qızı ketmege razı olmay. Tuvarcı padişağa barıp, qızınıñ kelmek istemegenini ayta. Padişa qızğa vezirni yollay. Onıñ maqsadı şu aqıllı qıznı özüne qadın etip almaq eken. Vezir tuvacınıñ evine barıp, qızğa, Qızım, padişa azretleri saña evlenmek istey, sen pek bahtiyar olacaqsıñ, dey. Sen padişağa barmaq kereksiñ. Padişağa red etmek olmaz. Sen iç bir şeksiz bu işke razı olursıñ. Qız, Yahşı, lâkin menim padişadan isteklerim bar. Eger padişa olarnı yerine ketirse, men oña barmağa razılıq beririm, dey. Vezir, Ne kibi istekleriñ var, qızım? dey qız. Padişağa barsañız, aytıñız, o maña on beş bala, yigirmi civan, otuz deli, qırq aqıllı, elli qoyun, altmış tayaq, Yetmiş tavuq, seksen sığır, doqsan papiy, yüz yımırta bersin. Mana, menim padişadan isteklerim bulardır, dey. Vezir, Ey, qızım, böyle ufaq-tüfeq şeylerni tapmaq padişa içün zor iş degildir, dey de şu yerden çıqıp kete. Vezir padişaha varıp, qıznıñ isteklerini ayta. Padişa isteklerniñ manasını añlay. U tuvarcin qızına açuvlana, lâkin vezirge iç bir şey aytmay. Vezir, şimdi padişanıñ emiri olur, dep beklep tura, amma padişa iç bir cevap bermey. Vezir buña raatsızlanıp, bir da padişağa vara. Padişam, siz bu şeylerniñ çaresini tapmaysıñızmı yoqsa? O bir qıyın şey degil de, men bunı öz boynuma alayım, dey. Padişa daa ziyade açuvlanıp, Sen asıl da bu laflarnıñ manasını añladıñmı? dep soray. Vezir, Bu laflarnıñ manası öyle ağır degil de, ğaliba, padişam, dey. Padişa, Sen otur da, diñle, añlarsıñ, dey. Vezir oturıp padişanı diñley. Padişa, On beş bala degeni, on beşte bala edim demektir. Yigirmi civan degeni, yigirimde civan edin demektir. Otuz deli degeni, otuzda delihanlı edin. Hırq aqıllı degeni, hırqta aqılbalıq oldun. Elli qoyun degeni, ellide qoy dayın yuvaşlandın. Altmış tayaq degeni, altmışta tayaqnı eline aldın. Yetmiş tavuq degeni, yetmişte tavuq qadar taqatın olacaq. Seksen sığır degenni, seksende sığır kibi motivleşeceksin. Doqsan papiy degeni, doqsanda papiy dayın kepek aşacaqsın. Yüz yımırta degeni de, yüzge kirgende yımırta kibi tez ğayıp olacaqsıñ demektir. Padişa bu sözlerini aytqanını kibi bir daa qaşlarını sıta ve vezirine hitap etip, Sen, qabaqbaş, bu sözlerini manasınıñ añlamadınıñ? dey. Vezir ise, adiy bir tuvarcınıñ qızından bile aqılsız olğanını añlap, Endi añladım, padişam, dey de, utanğanından, yer yarılsa, yerniñ tübüne kirmege razı olğan derecege kele.